Tarang, tarang, tarang, tarang, tarang, tarang. Right, right, right, right. Karibuni ah, machiegni e chenro mar celebrity gossip. Maendi chenro mabiro ni Wednesday ka Wednesday, tich adek ka tich adek celebrity gossip. Kawuono celeb ma wan godo iluongo ni Dhiang' Radida. Ing'ama neno kanyono endo, ing'e maber ni Dhiang' Radida nyocha oketho lwete moyudo atoto moro wadwa winjane matut about atoto ne ni ne giyudore nade ne giyudore kanye uh, to prank mono loso ne baby ne ni ere kaka notimore gima chalo kamano inga mosedonjo kanyo no endo gima inyalo timo ingeni sani nyocha yudo batiso ok luonga ni MC Umari Nash ah uh ah -uh. piny nyocha odagi mowacho ni mm, mm, Umari ya MC oko in kori luonge ni Umari Nash kori luonga ni Umari nash dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to pod ochwako sitirungi umari chien ojemone mbele chien mwaneno mbele mwahodo in kisedonjo kanyo gima itimo ne msani i subscribe subscribe mondo wadhi urufa gima ochak matin kama e gima nyalo bedo maduong' maduong' maduong' maduong' to dobed maber manade ka un jok mochake ma koro wacho ni e umari wag ywa yago mabor eh? en gima noma bwana kata ka ng'ato wiye dwa wil tiwacho ni umari be iparo hmm? Sani be iluonga ni Omari the ginene. Nitie nying moro ma nyocha gimiya ka Turvenya nare. Parody Cartel, one one cartels mag parody. Cartel mar parody iluongo ni Omari the parody cartel. Koro ing'a man kanyono endo wadwa winjo mathoth about Dhiang' Radida to kod jaode ma gi kaw manyien omera. Eh, joma nyocha oseneno clip kacha cha endo apa nyocha uneno koyudo jaber. Kawuono wan gi jaberno ka. to wan gi dhiang' radida ka nyamin gi be nyamin dhiang' radida be ni ka bed koda mondo mi wadhi kanyakla mana kaka ineno no endo dakore ni chanel ni chanel ni kaka ineno ni ma kore chanel makelni gik mimis gik mimis gik mimis iyudo ka gik mimis iyudo kaendi subscribe Mondo ibed koda e chenro mar celebrity gossip. Inyalo be konowa ni to celeb mane midwaro to wakelo ni chap chap. Moyie wakelo motamore owe. Bed koda bwana mondo wawinj mar dhiang' radida.
This is called celebrity gossip. We just tell them If there is something wrong, or maybe if there is something good, here we speak it. I'm called MC Marina, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Sawa. Alright, kuna mugi mana kaka neno no endo kawuono ineno kaka wan e celebrity gossip jo mineno ka gi endi magi are all celebs eh? mana kaka ineno no endo king'iyo batha kacha cha an ka gi ji manoma manoma manoma kawuono Wan kaendi gi bathe kocha odhi koni nyinge, bathe koni odhi koni nyinge, kasto diere to dherwa achiel mapile iluongo ni Dhiang' Radida. Kok mano mokwongo, Dhiang' Radida in ema jogi ong'eyi, kuongi mos ji. Okay, uh, akawo thuolni makende mar mosunu kweuru kamoro amora ma untie an dhiang' Radida. Opoka loko nyinga bende poka loko socha. Pod an mana dhiang' adhiang'a cha. In dhiang' kaka pile. Yes. Eh, koro ing'e ni inyalo kono joge ni kawuono ji oteni mang'eny. Inyalo ji introduce gi ni koni wan gi ng'a, kocha wan gi ng'a, kas koro eka imigi microphone giwuo.
Gi bathe koni antiere kod eh, Mikai Makamara eh, ma jaoda then mhm. bathe koni mhm. antiere gi sister na mhm. yes Matin ma sister na okay iluongo ni Viveka Obala koro ing'e ni jawo eh, Mikai to mano koro wendo modhialwe koro akwongo ami sister mos jopiny

And I'm happy to be married to Radida.
All right. Nyakaramogi mana kaka iwinjono endo kawuono wan gi Dhiang' Radida. Dhiang' Radida the other time nuneno clip matin kachacha endo koyudo minot mare kendo sani to koro ginyalo luongore ni eh, family. Oh, Dhiang' Radida ka dang' apenji matin eh, kapok wakinyo sister ni nikech samoro sister ni tipo apoya. Ok ikona ni to ere kaka nubiro makoro uromo mubedo koro couples. How, how did it happen? Nawinjo kipenjo uh, Machito Otieno Kajwang' en ni noromo gi mare gari mokono ji ni bwana yuzuru public vehicle an jaoda nayude gari in un nuyuduru nang'o oh, an bende gima nyalo ng'iso jopiny mm. kapo ni pok iyuto eh. kapo ni pok mokwongo kapo ni pok iyudo dhako mm. to kik imany girigo kapo ni iseyudo to bed gi marino to kapo ni pok iyuto ndike muma ndike muma kendo anyalo somonu where is my phone Mbaine.
Your phone. yes adwa somo ne jogi muma ondike muma Ondiki. mm.
Andika lero. Ndiko lero.
Ada miyo jogi muma. Ana uh, by the way, angat Nyasaye. Ingat ingat Jehova. Yes. Mm -hmm. Omiyo gigena gigi weche Nyasaye. Baba somo.
Koro adwa somo no muma. Ondike muma ni kapo ni intiere kod jaodi mm. miseyudo mm. to bed kode kapok iyudo to kapok iyudo to bende kik igomb mar bedo godo kata mar yudo amanyonu amanyonu muma kendo adwa ni usom koda mhm. muma ne ladwa kudo wiya mbele wede gosiep Reverend Damanyo Muma is uh, looking for us the Yes, seche mamanye no. For us the Bible.
Seche mamanye no. to oh, anyalo nyisou kama nayute mm. ka ng'ato bende paro ni moro odong' odhi okwany ne adhi e event mana kaka pile mm. ung'eyo ni atimo events mm. nadhi e event mana mar riwo dichwo moro gi dhako moro yani imbe ne dhi mana e event mar ripo eh, ema napok ayude Mano, mano ne timore e chuny boma ma Nairobi ka. Mano ne timore mana e chuny boma ma Nairobi ka. E gwenge moko mag jo hapa kocha. E cho Kitengela kocha. Oto ki- ko- ko- ka- ka- kang'iyo jaber ni en en ng'ama cool e inere kaka ne idhi adhiya gi kaka wang'ere bwana kata nang'era bwana kadhi e event wan noisi uh, nyaminwa We waduog e muma matin. Ondik e muma mar Jo-Korintho mokwongo abiriyo Wes 26 nyaka 27 Muma wacho Muma wuoyo. som kod anwoyo jo-Korintho mokwongo abiriyo Wes 26 nyaka 27 Yes. Muma wacho niya Muma kare wuoyo. 26 Eh. aparo ni kaka chandruok nitie e kindeni Mm. ber mondo ng'ato osik kaka en Ok ang'eyo ni jondiko nong'e nade ni bech mogo dhi dhi idho, but kanyo ema gilose nikech ondiko ni aparo ni kaka chandruok nitie e kindeni, ber mondo Ng'ato- ng'ato osik kaka en. West piero ariyo gabiriyo, aja aja dwen, kiwinjo West to kik chandi. West piero ariyo gabiriyo penjo owacho niya, in gi dhako koso? an an gi dhako koro an anyalo dwoko ni ee an an go an aonge godo An banyalo- ka kamano Eh, ka in gi dhako eh, onego ni ka kamano to kik uweru kode adier, adier mara ni to pok giwerego muma ema wacho ka kamano Mm. to kik uweru kode to ka ionge gi dhako to kik idwar mondo ibed haleluya Apenji ne, ing'e ni in e ng'ama ne koro oseketho ba- lwete ma ne nyalo jiwowa. In ijiwo mondo mondo kik wachak wayud mor Bwana. No, to wan watiyo gi muma. Eh, koro an bende notimore marach ni muma ne nye pok asomo e kinde ma nye an misumba. Omiyo koro wasome e kinde ma koro kan misumba. Eh, Eh, koro eh, Ng'ama pok oyuto, obed kaka en. bed kaka en.
Ng'ama oseyuto, Gibed kamano gi. Gibed gi mareno.
Mm. Eh.
Nyakoromogi mana kaka iwinjono endo ma endi iluongo ni the celebrity gossip. Kawuono wan gi celebs ndani ya nyumba inyalo ineno bathe kocha cha endo wan gi Mikai maka mm, maka Dhiang Radida. The only Dhiang we have in the in the in the field. To koro sani be ochako we field. No ni wacho ni sani iluonge official name. Yes. Edwin Ouma Otieno. Edwin Ouma Otieno. Uh, we apenje sizi ni matin sizi. Uh, kapok jogi noromo, be ning'e gimoro moro koso in ing'e mana chieng' ma otimnwa prank cha? Okay, mm -mm. The first day they met, I heard about it. Then there was a time nwa plan mondo warom, but

All right.
Oh, you, you did not have these uh, these in mind like the Ajawa thing, like maybe kako approach ane or say approach jiprareyo like yeah some people take it that way that like ngani wuotho ga event mopogore opogore kane mo approach kama makoro say approach moko prareyo. A point of correction, no? Eh, mm. uh, we met at uh,

Aparo ni jokes ga rumo ga e stage. Ahinya ahinya joma oyuda ga oko paro dendo kaka muol kaka mm. ang'ama muol. Mm. Ma bende oh, so you don't carry yeah, the I don't carry the joke out out of stage. Mm. Mm. Winjo. Okay. Ma paro ni the approach ma samoro na miye, mm. ma the approach ma na miye mm. kian ok aparo ni en the funny approach ma

eh mm. koro en kamano so en owacho ni your personality is what made her at least aone ni kama mnaweza vibe pamoja sasa wewe
nomiyo Yeah, yeah, because, because wedding no pong, wedding no pong maraj, ok en kende dong. Ye no panya wacho ni wedding no ting nyaka dia chiel. Eh, wedding no pong kendo gi nyiri moko bende nitie kanyo. Mabeyo. but nayiere mm. oh, one ng'ato nigi test ne exactly, yeah. iwinjo mm.
nyalo yudo nyiri mang'eny mabeyo kata moriedo but iyudo ka intiere gi test mari one oh, ka nang'iye she's, she's my test mm. right two nojaberna ineno kaka chalni hmm. jo ineno kaka chal hmm. iparo ni kasero ng'ama chalo koda mararacha kaka raracha iparo ni wanyalo nyuolo ng'er kata bim ka koro Nyasaye okonyowa ni wanyuol. Koro adhi naneno ni gisucha ni nyaka blende mana nyaka blende mana eh. gi nyako moro ma jaber kaka en mm. mondo kata kapo ni wanyuol ing'e ni seche seche ma unyuol mm. to temo nyuolo sura moro uru miya the future nyithindo mabiro in future you get Mara kapo ni inyalo chung nyako moro e kor yo, tichunge timose ni, ai madam, idhi nade? Adhi maber. Adhi maber. Mm. Oh, nyingi ng'a? Nyako minyalo penj nyinge. Yeah. For example, koro nyuol nyathi machal koda ma nyako to rabondo kaka rabondo. Iparo ni be serore? Idong' kode. to ka wablend to wuok ma- sura ne gi sura to ibiro ka wuok sura moro maber mare moingo wa kata wate Exactly. You get? Eh. eh kata in iwuok e eh, iwuok e kik idonj adieri ne ne ne interview kik idonj adieri kik idonj adieri onya bedo maber japaro bogi mar kaka ineno no endo kaendi koro wanyalo wacho ni wan gi family mar Edwin Ah, eh, di- eh, kaka wang'eyo ni Dhiang' Radida en kaendi gi jadiyane okonowa kachacha endo nikech ok wadwar gik ma jomoko ang' koro wa- wuok gi awinjo odwa ni yude right from uh, from the host mouse Ke- i- i- i- o- o- wach- wach maber kabisa ni ati kik wachna ni ati nwayudore ajawa no ne en formal occasion wedding and o- orima endi kachacha ni en jokes ge rumoga e stage kowuok e stage to koro en ni sideways an ga mopogore nikech inyalo dhi mana piny sani tek inyalo dhi tugo gi ng'ato inyalo dhi walo gi ng'ato baba yo kia ang'o walo gi ng'ato kaka wawalo gi ji kaka wantiere e show wabende ber gi jomoko lakini gi jomoko gi kaka sani bech ban mogo idhoni ng'ato onge gi kata gi teko mar nyielo nyiero onyalo jam kodi serious Another thing, samoro yudo ng'ato oko, ayudo ko Mari Nash nigi min gi, mama gi, mm. e gibudho kamoro. Mm. To anada miyo Mari Nash nyiero e yo moro mwang'iyo godo kode takia ni ng'ama obedo godo ni ng'a that's why an jokes garuma ng'o mm. e stage mm. eh.
Alright. No, uh, aduogo kuom nyaminu ng'e ni en ema kawuono en e pado maliet nikech en ema koro ochung' kopo ni gik moko dhi mo- mok ber to en ema koro eh, wa- wa- wamokone koro si in kanokoni gini endi ma idhi romo gi jaber minene I- ang'e ni duogo ywayo bro chien ikode ni jago sane ok unya dakgo Eh, eh, what are some of the reasons mine gine nikech in to koro nok ing'i beauty maybe ning'iyo chuny and maybe responsibility Uh, to me vile nilimuona hata vile alikuja usi the way she was treating me or she was giving me

yeah that's much about me what about her husband yeah unaona basi nyakwara mogi iwinjo kaka kiswahili kalo uh, kopo ni eti ni maybe obagi muteni to chudo ni koro nyaka many translator because ka koro wan marach wan marach sani endi we achak aduog ne mikai matin mikai with the uh, ndalo matin musebedogo gi dhiang' radida and uh, the family and the friends how is the experience

ok ok in responsible very responsible winjo ka alright so obiang radida imbe konwa bwana ing'e ni gimine timo cha uh, ji pod penjo nyaka kawuono it was uh, a prank on the other side another part it was a surprise uh, how, how did you plan that thing by the way let me tell you something mm. uh, and you'll even get it from your analysis nikachang'eyo ni

it was more of surprise and prank mm. get mm. yeah another thing en bende mondo nyaka mondo nawuonde mochope event machalo kamano nyaka na yani mondo nakete mochope event machalo kamano nyaka nawuonde you get mm. mm. eh no, then, then another thing mm. i wanted to the prank was to test her ni bende be ohera gi ohera ga gi dhoge koso Deeply. koso deeply ohera you get Mm. aparo ni from the video naneno ka nadonjo kode mall Mm. kasedonje mall in fact nawuonde Na- nagole e ot ma wuonde manyise ni madam uh, nitiere friend na moro okay uh, some two days before agise ni nitiere friend na moro nigi birthday and uh, the mar rwakruok is jeans blue and a white shirt winjo maloso lepwago maber Oketo. Then a day two achako nyise ni oh that uh, nini no cancel nikech nachich ni samoro nitiere gi oseparo gimoro mm. ang'ise ni event no bedo cancel boy no baba gi otho boy no baba gi otho gokinyi mm. koro event no kwadhiye wabro mana dhi wabro mana dhi ote eh, kara mar biashara kacha mm. we have some drinks then we come back in the house mm. uh, then eh, ka wadhi Ting'e ni uba tan maluongo mm. ma uba dhi Shujaa Mall. Lakini ang'iso Jehova kowinjo mondo achenj godo pache ni Jehova kal kodwa Shujaa Mall ka then iterwa Njiru. My hotel is at Njiru. Mm. then ka Jehova kal kodwa to ang'iso Jehova ni no just end. Wa, nitie gima wadhi budho kaka kwadeki. then wadonjo kamoro kanyo to wamadho soda Soda moro matin. eh awuode ni warito brother ne moro Eh. iluongo ni Collins bende brother ni mano kelo tudruok ahinya e kinda kode Mm. koro brother ni atemo gocho ne brother ni ngisa ni en Juja Road sijui wapi akoni ni warite Mm. kare seche mwarite ni ne warite mondo guest speaker na obi mjuka Oh. ne pok Ah, the ochopo brother knew the plan. The brother knew the plan. Though nok ong'eyo prank. Okay.
Gimomiyo ne brother ong'eyo, uh, she's shy. Koro nadwaro nadwaro s- at least some two people or three mong'eyo mondo kik obed kik gino obwoge ahinya. Yeah. Ng'ama shy ng'eni ka gino obwoge onyalo kata mana gore piny molal. Yeah, exactly.
Koro
mm, brother ne owacho ni ok bi to luckily enough ne wantiere gi sister ne. Bro agolo gini ah. Wawili to brother brother nika ang no yudwa mbele. Wadonjure mall ka watimo ngo. Wanyiew some drinks. Koro penje drink mo tiyogo. Koro en bondo ong'isa drink motiyogo, ng'isa ni otiyo gi wine. Koro wadonjo ka wine. Penje ni ang' ni madhadi kama wine. Ng'isa no, no, just one. Mm. Kama gise ni no I'll, I'll do whiskey, abro tiyo gi JD. Wea wadonjo akawo. Kwadonjo ni to kare joka ka ana si tutra kod ji simu and everything. Eh, mm. friends gama ko, friends na gama ko pareyo, bena si tutra go mubiro gi nyagi opingo. Mobiro. Koro gin Jomedia boluori.
Jomedia bena si tutra kod uma utimo ngo? Ma usebiro and Mzuka Kibao TV. Mm. Koro kubiro, kawabiro kamato, Uh, jok ma cops ka be biro koro ka gibiro to gichako mana diya iwinjo koro ka gidiya nang'iyo ni nyako ni dhi luoro komak boyfriend ne mm. moringi oweya e sin koso nodhi dhi koda nyaka mbele mm. koro natemo pache kanyo Tedo ka ebe nomako matek.
Oyie.
Moyie.
Obwoge. Eh.
But oyie ma en bende luoro mane godo cha bende natemo golo nikech oluor. Mm. Ma chome chome tir chome chome tir mbele jina dwa propose ne tek. Koro nyaka ng'i kaka golo luoro cha kuom. Mm, mm. Koro nadhi agolo luoro no kuom. Ayo ka yubi kaso kanyo ma ai hakuna pale watanipeleka. Eh. So anemo anema koro oya. Neno.

ok jo sekel ng'ama goyo ng'ama nagoyo mm. wuon ba bende nitiere mana go ng'ate bane mm. ose file na case the cops are here mm. ane makoro se yuda kan makoro idwa tu idwa tuya mose golo pingu koneno mm. okay mm. koro jogo kon jogo kabo koni lil galore kaka wami luor e industry ka ok wabi tuyo pinge beleji mm. ka en mall majinti koro waidh malo kacha dhote mango odwa solve mm. to ma kwachopo malo to koko ni gino wase solve ng'ani dwaro 10000 to jaoda wacho ni 10000 kende mutwe nane dichuo 10000 kende an gi 10000 to ng'ise ni kare ka in gi 10000 yes yes ko ng'ise ni kare ka in gi 10000 mm. then wuuru e dhot makoni ni mondo ng'ika ugol 10000 nikech ng'ano ok dwar 10000 no e, e mpesa odware cash iwinjo ok wadhi wuoyo nini to oneno mana ka an ema dhi wuoyo koda an ema idwa ni an ema idwa ni idwa ni wuo koda koro an ba atelo to luwa kar okia ni budho bagne kae Mikae, Mi- Mi- Mikae, niwinjo nade by the way, sama koro isedonjo kacha because I know that one was the real surprise. real one ka ji wacho ni surprise we gik moko ma ng'ato wacho ni guy ili ni surprise koro mache che surprise eh kecho kinya wacho ni ati ili ni surprise to box tine ko ng'ato tinge bago kendo ni awa ni ati mi ali ni surprise na phone zi In fact, ne wan kode eh, gima ne othiere ahinya ne wan kode ot the whole day and i have very good friends nacoordinate kodgi gi simu abiro e sin abedo sin two hours tadok kech ebe noyudo kodhi kanisa then adok ot kapok ofwenyo ni an kamoro koro awe ka friends ga chapni ma gi friends ga moloso gigo te Ng'a- ng'ato- ng'ato- gimoro amora naseketo gimoro amora naseketo e venue everything ma en mani koro ma iketo ka ma iketo ka ma iketo ka koro f- my friends did it I have friend a friend called Haron uh, Maggie uh, Swale Jackie

ma en bende nodhier ni yawa ma bende ochiegni lik ne ni ato jogi gowa to wadhi e sere but en bende nokodini gicha nodhi okawo pache Yeah, exactly, yeah. You get? Mm.
Eh, be no maka maka chunya ni yawa. Jokuru waka oyura to koka yura ne dwadhi propose ni. Kado kiani kumwadhi ene midhi timegi.

but we were chatting like unakuja njiru and i was like ah, no and i was doing badai then the brother was like event ishans are you coming or not i'm like hey bro you know how i feel but let me acha nijikokote nifike mm. and um nilitry nikafika but Hata ulionaje Omari? Dong gino ne mit. an gicha ne wow in fact an asewacho ni ok adhi nyombo to achako gicha encourage ni mondo anyombi then sani gima osomni ema ochako kona ni ling kuma intiere no koro ing'eni ing'eni eh, gi- gi- ne dhianga dido keta status adi Adek. nokadwa nyombo an To kotimo gicha to odhi omora mondo anyombe. Eh, to kochako somona gini to odwoka kuma ne antie. But it was good, eh? Eh, And eh, hapa ni nineno kata MC the the eh, jam- jambo machielo wan ne wan gi pengle ne wan gi professor so they were like omari in be timo machalo kama Omari, imbe chale matimo kama, imbe time machalo kama. So uh, it was I was a target kata peng- a pengli nokone ni neno ka emi make nyako moro then gimose gimose ginene ni itieko gi kanke jidhiang redi dosepango gimoro amora eh, koro I was almost doing it en mania koro uh, i don't have that serious face ineno kumoro mama dhie ng'ato neno childish kodi ng'eni ka an gi adwanda propose ne ng'ato ng'ato omari you are funny to aseweyaga kamano ineno emomiyo niwinjo ka penje niya how did he manage nikech an kopo ne approach nyako kata sani kata nyiri manenore kata poko kosi idwa tere celebrity gosipe omari walo ing'eni emomiyo nyakeni ng'achicha

kwa kichwa Huh? ewala like you ile ine tituku ika dugudu pan mano walo to koro dengre dita we penji neno like uh, mm, tijwa mwatiyo mostly or depend kuom the artist ineno to mostly watimega gotieno I- iwinjo to iyudo ka maybe uh, weekends munyalo bede kaka family members in bende idhi e tich iwinjo kech en bedo dong weekdays odhi tich koro ing'eni weekend monego bed ni ubedo kaka family members at least you share one or two as a husband and wife in bende in in a, a, a field itiyo so is this not a challenge to you or to her Oh, it's a challenge, yes. It was a challenge. But, By then. but yeah, it was a challenge. But ne wang'iyo yo mwanyalo kete godo. Mane wa found a solution. You get. Okay.
Oh, ok adwar keto pacha e tich ahinya nikech tijni atiyo mondo amor godo ang'owa Family. my family Mm. gimoro amora mitimo itimo mondo imor godo your family kitiyo pesa kiyudo to idong ikele family Mm. to tiang' kelnegi family ka ok imigi ok imigi time No, you- koro you have to get that. atiyo gotieno and uh, the lady is working daytime during weekdays e kinde moko adhi stich nyaka miye time maber mare an atiyo gotieno weekends f- saturday adhi tich lakini adhi tich gotieno the whole of the day an kode Yeah. Eh, I make sure ni onge kamoro onge kama dhi same to, same to sunday Mm. Yeah. All right. Okay. Now, uh, wapinje, wapinje ne jaber. Jaber, koro kopo ni, like Saturday ok idhi tich, intiere ot to jaduong' be dhi tich. Be inyalo gombo chieng' moro maybe udhi e gesa pamoja. Iwach ni awako jaduong' tich.

to paro ni nyalo konye life goyo picha ok rach mm. to bo nyalo go picha ibet inyalo yude to kaka jogo go koda pichano e kaka en bende onyalo yudo mari to gombo gogo mari pi mm. picha onyalo yudo gina koko gombo gogo gina koko picha onyalo yudo prince linda ogo gima timore kanyo en understanding another thing nitiere principle ma wan go ma waset kiwango ni tim ne ng'ato gima mori ka in bende timni. Okay? Adhi chodo, be amor kochodna? Winjo?
yani reflect gima kopo ni ng'ato- Pame,
be amor kopama? You get? Dhano chalre. Dhano chalre. You asked about entertainment. Entertainment is part of life. Everybody needs it. Yeah. Everybody needs an entertainment time. Onge ng'ama ok dwar entertainment. Koro ok anyal ok anyal wacho ni nikech kura kendo ok anyal jaoda ok anyal dhi godo kama. owinjore adhi kode. Ni an adwa kete ot. To i entertain chi ng'ato. To entertain chi ng'ato.
I entertain ng'et ng'ato. Adhi gi adhi entertain mana mara no.
Ibiro ni mari ubed entertain. Yes. Make jomoko. Seche go seche ma entertain ng'ato no. Eh. Attention mimiyo chi ng'ato ma ng'ato bedo. It is it is it is a tit for tat. Seche miwe mari mm. ka ng'ato ka ini entertain ng'ato. Dhano chalre. Obo bro entertain ng'ama chielo. Yes.
Koro manyiso ni gima ji wacho ni oh, an jaoda ok anya biro go bla bla. Then uh, love is love sh- love gima keto love bedo mosiko. One and surprise. I got this from Dola Kabari. Ema ni kila itimo gi mina nono kata imbe ni surprise. I got it from Dola Kabari. Dola Kabari noondike wall ni chieng' moro ni love marriage should be full of surprises. Surprise each and every time.

nyiri ohero kabisa mm, surprise surprise nyako chalo nyathi mm. kidonjo e ot tidonjo kiting'o bag kata iting'o mana bag moting'o iting'o iting'o iting'o polythene mm. kata iting'o mana polythene moting'o wuoche miya kwoyo mm. titing'o gimoro titing'o gimoro ibende ng'at ma dos mtu lazima iwe ndani
koro eh, mano surprise kang ong'iyo gine koko yudo ni oh kare ne en wuoche that's a surprise to her But the surprise has already happened.
hey, Koro, mm. a marriage should be full of surprises. Mm.
Koro in kaka comedian be nitie samoro minyalo tugre tuga bwana migone komedi matin not that ni koro idwa bedo joki but in gi chwalo na chwalo komedi moro matin kata maybe kunendo or kapod uchiemo or something of that kind. It does that a lot.
Yes. Okanyal uh, okanyal uh, dhi moro oganda oko to oda to kabiro takun can never happen mm. yes charity begins at home at home
all right nyamin ka watieko adwa ni koro imiwa word of advice ne both joma ng'iyowa to gi the couple ing'e ni koro in e Martha nikech e Martha mwaneno koro mak turo fong we just want to give you this time ami kamera mondo koro iwuowa gi jopiny manenowa and the, the Evans family mm -hmm. yeah. yes hey.

hata usakao control chini ni chini kama usechopo ni en mana ni jatugo mechudo jatugo wadu But, jambaka mechudo jambaka wadu ama Mm. uh, Yeah. yado ni song ile ya- ni ya Musa Jakadala Yeah, yeah, Musa and it's true Musa Jakadala it's ya- true nikech uh, ji nigi past Mm. ibiro yudo ka pok nindo jatugo wadu Exactly.
winjo Mm.
pok nindo jawalo wadu Eh, ja- jawalo wa- Eh, niyudo moko Mm. iyudo moko ma ma en gimitimo ok more kata gimotimo ok more Yeah. You get Mm. mano miyudo ka nitie relationship mana setemo ok an virgin relationship yeah that's true ang'eyo ni kata in ing'eyo but nikech koro wantiere e wang' e wang' e wang' idwa idwa chando gima ikia ok opoyi let me tell you the truth Kik wach mokalo kanyo. let me tell you the truth oh nitiere ng'ato ka ng'ato nigi past Ti- be ibedo gi past nang'o Yeah. Winjo. ibedo gi past nang'o ni pok iyudo ng'ama umach godo mm. yeah, yeah. Mm. maching mar dhako gi dichwo tek
awinjo ng'ato ka, ka wuoyo kata samoro ng'ato biro wacho ni this guy nigi experience mana gi mosekendo mon aboro but wang'isi maching mar dhako gi dichwo tek gimomiyo tek is one mm. kata mamau kipenjo kata dau kipenjo to biro ng'isi ne gigore gi kwaru kane gichako hera mm.
Awinji. Gimomiyo giwore chal nade? En Ne ang'o? pok- Ne pok gi- gi- gi- gi- gilang'. Relationship te chalre. Mm. Onge relationship te chalre. Koro pogruok en joma nie relationship. Awinji. Nikech Tero dino simo. onyuoli Migori, Mm. nyako midwa kendo nyuol Siaya. Mm. Upogoru e remo, upogoru kaka uneno, upogoru e test upogoru kaka udongo upogoru everything nyaka chiegni nyaka skin color yeah. mondo ubed ma koro udwa riwru ma koro ubed ni koro koro unyalo Right. winjoru Mm. it will take time and it will, it will involve gorruok yanyruok and everything to ka in gi ma wijni gi understanding ma wecha tibiro neno kudak muti kaka babaugi noti eh.
kendo kot kanyo tiwuona ka ng'ama osenyomba dier iwinjo eh. kech ubiro goru seche mugoru no ng'ato dwa nong'e kit wadgi ng'ato dwa nong'e gi kit wadgi mm. iwinjo iyudo dichuo malelo iyudo dichuo malelo mm. ibiro time mowe lendeni mobolre osetimore kamano e miere mang'eny mm. iwinjo yeah. ibiro trime mowe lende ni mobolre to kineno ka lende ni ok onyal weyo to chuni ni nemi nyigi lende ni
kati weye koro weye tibiro ma weye weye tibiro mana weye ka wi kionge understanding mm. nikech ere tiende weye ng'e ni weruok atemo discourage weruok mm. Oh, you mean to watch you need understanding more. Mm. Mm. All right. All right.

in a good, good, good way ama good manner we call, it, we call it whatever it is bora you understand unaona once once yani hii heshima iko between the two of you there is no day kutakuwa na kushuku

unaona so hiyo trust Nakwambia we are friends, trust him. trust your husband hiyo trust na heshima mimi tu ndio kitu nitapatia hata love hata love akia mi sijui love but omari nash even you i'm just giving an example example with you but aninyasikuoma so what i can say omari ni, ni, ni wa, waherre matin

Unaona? But I love you. What I can tell you, I love you. Mimi I've never talked about any any chicken sijui nini nini but we from the first day we bonded I don't know if you ulikuwa unanihurumia because I was not doing well because I was sick sijui but whatever it is mom yani afadhali mkae tu chini msolve

omejo there and sister osewuo maber lakini un kaka family be udonge gi gi moro madang wachi ka watieko the show gima anyalo wacho kian mm. subscribe to Omari Nash YouTube channel wan waseti
Oh, thank you so much for those people that were watching. Uh, Kik koro udonj e dak ng'ato, winj awinja ni bwana past wawere go uru gi. They already don't say my gine bwana kamera rio mario ngero koro wuondore kan kichwane kamera. Thank you so much. Let's meet on Wednesday on another celebrity gossip.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
Wuoche mbili.